Dawtmi u le nau nulepa hna DVC nih lunglawm tein nan kut kan in tlaih hna. October ni kul le ni thum tiang thawng kan hlat khawhmi ka rak chim lai. Tualchung thawng ka rak chim lai. Chin ramkulh Palawa peng chung in hmun dang le khuadang a phammi pawl nih a hlankan in mi an pek khawhnak ding ah Chin ramkulh cozah le mi peknak lei tlangtlatu hna nih an tawlrel cuahmah tiah kan theih. Chin ramkulh cozah CP Minister le cozah chimphuannak nawlngeitu Pu Su Htet nih mi pakhat hi a sunglawi tukmi a si caah hmundang le khuadang ah a ummi zong nih mi an va pek ve ding hi a biapi tuk ah kan ruah. Cucaah hi bantuk in kan tawlrelnak a si tiah a chim. Thonghnih kum kul Myanmar ram thimnak Chin ramkulh Palawa peng ah mee a pe kho dingmi minung thong sawmruk le thonghnih le zariat leng an si i mi peknak hmun Za le sumhri le pakua tuah timh a si. Payowa peng in hmundang ah a um i mee pek a duhmi hna nih a hnubik October ni kul le ninga ah pungsan hlei nga sok a si lai tiah kan theih. Chin ramkulh Payowa peng ralzaam le hartong hna caah World Food Program WFP nih facang chiti chite le pe bawmhnak a pek hna tiah thawng kan theih. Payowa peng ah ralzaam minung Thongli le sri le sawmkua leng an um i a chungkhar in chungkhar thongkhat le sawmriat leng an um. WFP nih bawmhnak an pekmi hna cu facang tunza le tunga, chiti, zariat le sawmriat le panga liter, cite sawmli le panga kg le pe sawma kg a si. Bawmhnak pekmi cu ralzam bawmhnak lei ṭuanvo ngeitu hna le a tawlreltu hna nih ralzam an kut chung phak dingin an tawlrel lai tiah kan theih. USDP party cu Justice for Myanmar nih Myanmar ram ngeihmi thilri hmannak sual phun le miphun thleidannak sual phun an tuah caah ṭuanvo ngeitu nih rianrannak in hlathlainak tuah u tiah nawlnak an tuah. Justice for Myanmar nih USDP party cu miphun thleidannak chuahter ding in mi a forhtu a si. USDP party nih Myanmar ram ngeihmi thilri hmang in tangkalut a ser. Cucu Myanmar ram chimnak upadi an buar a si caah rianrang tein hlathlainak kan tuahpiak hna u tiah nawlnak cathanh an chuah. Justice for Myanmar chimphuannak nawlngeitu Mae Yadana nih rammi dihlak nih ngeihmi hmang in tangkalut an sermi cu rammi caah sunghnak lian taktak a si. Hlathlainak tuah zokzok hna sehlaw sualphun an tuahmi a dik ko ahcun thonghnih kum kul chimnak ah i tel hna hlah seh, hnon si ve hna seh tiah a chim. Hi kong he pehtlai in USDP party chimphuannak nawlngeitu Dr. Nada Hlamit nih thimnak tuah ding aa naih cang caah an mee zor hna seh tiin sual a kan kawl sawsawh bia a si. A dik lomi kha a dik bantuk menmen in an hei chim sawh men a si tiah lehnak a tuah. A liamcia October ni hlei kua USDP party mee pek sawmnak tuah lio ah party chairman U Tan Ṭhe nih kei cu ramdang thisen aa cawhmi ka si lo tiah a rak chim. U Tan Ṭhe nih a hmaanmi biafang cu Myanmar ram ramkhel party hmappung ṭin tuahnak upadi dalruknak he aa kalhmi a si tiah Justice for Myanmar nih an langhter. Myanmar ram ramkhel party hmappung ṭin tuahnak upadi dalruknak ah miphun biaknak pumpak le phu kar ah buaibainak a chuahter i ziaza le limhang a hnursongmi biafang hman le chim ahcun party hmappung ṭin hmanpiak khawh a si tiah a ṭial tiin RFA nih a ṭial.
Ramchung thawngpang ka rak chim lai. Myanmar ram ah COVID-19 zawtnak in a thimi minung thongkhat leng an phan cang tiah Pyiraosu ngandamnak zung nih a thanh. Myanmar ram ah COVID-19 zawtnak i chawnh ning an nuar ngai cang nain zawtnak a chawnhmi an um thiam rih. October ni hleithum tiang ah Myanmar ram ah COVID-19 zawtnak a chawnhmi minung thong sawmli leng an si i minung thong kul le thong khat le zarasawmi le pali an dam cang. Myanmar ram chungah COVID-19 zawtnak a chawnhmi an tam biknak cu Rangkun ramṭhen a si i COVID-19 zawtnak aa chawmmi minung thongkua le zasui leng an si. Rangkun khua cu COVID-19 zawtnak aa chawmmi an karh ngai caah COVID-19 mizaw zohkhenhnak hmun hleili chap a si. Myanmar ram cu vawleicung COVID-19 zawtnak aa chawmmi an tam biknak ram sawmsui le panga nak a si i Asian ram chungah COVID-19 zawtnak in a thimi an tam biknak ram pathumnak a si tiah DVB nih a ṭial. Ramleng thawngpang ka rak chim lai. Bangladesh le Rakhine ramkulh ah ummi Rohingya pawl bawmhnak ding kong he pehtlai in America, British, European Union, EU le United Nations UN hartong bawmhnak lei committee cu October ni kulen hnih ah meeting an tuah i dollar nuai zaruk leng bawmhnak pek ding in biachahnak an tuah. Hi meeting tuahnak hmun ah American ram ramdang pehtlaihnak minister Changtu Stephen nih kum thum a rau cangmi Rohingya har tongnak hi zoh sawh awk a ṭha lo. Rohingya miphun nih an khuasaknak hmun ah humhim te le limhau ngei tein an kir khawhnak ding ah ṭuanvo a ngei bikmi cu Myanmar ram cozah a si. Rakha ramkulh ah a cengmi ningcanglo tuahsernak, a thli in hriamnam zuarnak le rithaisi zuarnak vialte a tlau khawhnak ding ah a herhmi paoh bawmhchanh dingin American cozah cu timhcia a si tiah a chim. UN hartong bawmhnak lei committee lutlai Filippo Grandi nih Rohingya a cohlangmi Bangladesh, Malaysia le Indonesia cungah lunglawmhnak ka ngei i upatnak zong kan pek hna. Kan minung hawi a si vemi Rohingya an humhimnak le an fale hna fimcawnnak hi ruahpiak lo awk an ṭha lo.

Zanglek thawngpang ka rak chim lai. Portugal le Juventus arfi si Ronaldo cu COVID-19 positive a si rih caah October ni kul ni riat ah chuih dingmi Champions League a chuih kho rih lai lo. Juventus cu October ni kul ni riat ah Barcelona he an chuih lai. Si Ronaldo cu a liamci October ni hleithum ah COVID-19 zawtnak a chawnh caah pumpululh a chuih kho lo. Si Ronaldo cu October ni kul ni hnih ah COVID-19 zawtnak a dam le dam lo an check than i positive a si rih caah Barcelona he chuih dingmi zong chuihnak nawl an pek lonak a si. Ronaldo cu COVID-19 positive a si rih caah a ra laimi champion league Juventus le Barcelona pumpululh zuamnak ah Messi he hmuhṭi khawh an si lai lo. DVC a zohtu a ngaite nan cungah lunglawmhnak tampi kan ngei. October ni kul ni ruk ah kan i tong than te lai.